Türkmen estradasynyň super konferansy Nuryşka Nurmuhammetnazarowy sahnamyza çagyralyň.
Erki aýlanda belli söz bolmaly orun rugsat edilen. Erkek adama owadanlyk babatda-da rugsat edilen. Erkek adamyň iň owadan nähili bolmaly diýende, ýabyň başynda suw içip otyrka birden içmäge, suw içmäge eşek şondan ürkmese, iň owadan erkekdir diýýär. Erkek adam belli sözlem-ä bolmaz welin, men geçen gezek söz beripdim, köpleriň bolsa şoňa garaşýandygyny bilýän. Aňýan, duýýan, sebäbi zatlar duýgusal ondan ömrüni ulyşka on diýen ýaly. Köpleriň türkmen dilini bilýänleň dünýäde türkmen dilini bilýänleň planetamyzda söýgüsini gazanan satirelamyzyň biri Marokka gidip negrileň kellesinden un alyga äteýän Begmyrat Gassabymyz. Sakar çägeli ildeşimiz, türkmenistanly ildeşimiz. Türkmeniň söwer ogly wagtyndan juda, juda, juda ir giden ogul. Dünýäň üç gezek çempiony, Ýewropaň üç gezek çempiony. Barselonadaky Olimpiadada hökman çempion bolmaly, ýöne kakoýtagyz Alekseý Ferrarli, Ringo, sag, daş göterilýän ýere goýberilmedik ştangist, ştanga, ştakdan daşary Ezraýyly.

Ýurt garaşsyzlygyny alandan soň dünýäň çar künjünden telegramma geldi, unup ýörmüň öz adresini. Owal Moskwa gelip ýörenler telegrammalar. Hut Aşgabada gelýär diýýär o. Özem ýazylgy diýýär. Ol diýýär hemme adamlaň deň bolmaýşy ýaly ýurtlaram deň däl-de, ýuwaşaý. Parkowka. Petrowka trýsty goşuň. Natibe. Adamlaň deň bolmaýşy ýurtlaram deň däldi. Kim çyn bile ýüreşigi bile gutlaýar diýýär. Kimleň bolsa göwni ýetenok diýýär keçe telpek türkmen diýip. Bäh türkmen Garaşsyz bolan bolduňmo? Gutly bolup goýberýänkä diýýän. Türkmen gutly bolsun, Garaşsyzlygyň baky bolsun diýip dileg edýänem bar diýýä. Köp arkadaşlarymyz ýaly. Telegrammalar gelip duran durgun, telegramma geldi, Türkmen.

Ol Balkanda Kaspiň boýunda ýaşaýan, Murgabyň gyraragynda ýaşaýan, Daşoguzda Şabanyň boýunda ýaşaýan, gaýrada Amyň boýunda ýaşaýan suw gören türkmenlerden bir sany tapyrdylar, gaýrat et dogan gijikdi. Illeňinde bökseň bolýa, bökülmeseň gaýdarsyň da diýýär. Suwa bökülýän ýerem ýaman beýik diýýä. Aşakda-da hatara süýär, otyr diýýä, ol ýaňlan diýarymyň gülşirin aljanlary ýaly jürler. Hökürbal bol lüýdi. Bökýän şular gelip seredip yzyna gidýärler diýýär. Beýikdir-dä. Hiç kim ýokanok diýýär. Aý bir gün biri gaýtdy Kelemende. Suwa ýetirse esli ýeri bar diýýär-dä. Ýokardan gelýärkä bildiler türkmendigini. Däli ýyllan suwa bökmäge baranlar bökübilmedikleň diýýär. Darajyk türzügi bar diýýär. Kupalnik, plawka. Bügelýän neresine ol şer bilen pil kedi galga gelýär diýýär. Türkmenligini bildirdi diýýär. Suwa düşüp türkmenligini ikinji gezek bildirtge suwdan çykyp ýene dyrmaşyp ugrady. Oşeriň gülşirin ýaly başlygy ölüp tutdy ýamany. Aý dogan türkmen, şertimiz bir gezek. Onam sen etdiň. Bökdüm bir gezek. Baýragyňy al, serpaýyňy al. Ýok, men ýokardan aşak seretjek bolamda yzyna neperiň bir serpaýyny alaýyn. Sen serpaýyňy soň alaryn, diýdim. Aý, oýnaýbekdim, boýnap çykdy, diýen ýere birinji ýeri alyp geldi, diýýä. Soň bir telegramma geldi, Wengriýa barmaly, diýip, welosiped çapyşyga. Haýsy türkmen welosiped sürmäge ökde bolsa, gelsin, diýip. Welosiped sürýän köp, welosiped ýok. Item gitdi, ýüpem gitdi diýen ýaly, borsam gitdi, welosipedem gitdi. Bar oturan hazabyň ota münýän welosipedi. Oňam öň tüýr deşik. Mebel çöpem gowşak. Ogluna ýalbardylar, Inim, gaýrat et, gidip gel. Özüň agrak un guýaýsana. Beş-il kişi boldy, biterli. Kireýerini aýryp, zynjyryna sile doly çalyp iberdiler. Şu neresse şo gelse beýdi bilen namysjaň türkmenler şykytyklar öňe gidip ýel berip, ýel berip, ýene öňe gidip. Yza galýar, ol ýel berip ýere gozýar diýip. Şeýdip ählisini geçip birinji ýeri alyp geläýipdir şo gelse beýt bilen. Şu giden ýerinden türkmen birinji ýeri getirip dur. Bir gün bir telegramma geldi, Türkmen aljyrady diýýä. Erkek adamlar agyr aljyrady bolup, gyz-gelinlere çenli oda düşdüler diýýä, otaga pagta gitmän. Şu uçasoklary aýlanyp uruşýan gözläp. Ýazygy diýýä-de Memede, telegrammada, Türkmen, biz size belet. Ata-babaňyza tohum tijiňize belet siziň. Aňryňyza belet. Poeziýanyň patyşasy Magtymgulynyň sizdendigini bilýäs. Yşk mülküniň şasy, super karol, jentlmen Molla Nepesiň sizdendigini bilýäs. Gülkiň piri Kemine-de sizden. Limonkaly, kinopka pyşakgyl zatly, wor zakon Seýdi şahyrem sizden. Ştaýhan Ştatdan daşary Ezraýyly, demre gelen Ajal. Altymyradyň sizdendigini bilýäs. Biz size bile sizde adam kän uruşka çenli sizde. Biz size boýun sananymyzda hany hyh. Türkmen bu ýagdaýa nähilidir diýip. Haýsy türkmen dogumly bolsa Marokka Negriler de gemirişmäge gelsin diýýärler. Boksa. Gyz-gelinler hem şony gözleýär diýeli. Ýa ýöne haçan kutaýamaý iki sanysy bula doluşy atlapdyr diýýär. Boksýor ýok. Bar. Sport komitetde bir ýüz segsen alty sany boksýoryň ady familiýasy. Eginleri mantalarmy da diýdi asly. Aýlaň ýanyna baryp, Inim gaýrat et-ow! Marokka negrleri boksa gidip gelmeli gidip gelsene. Aý agamjan bratok dälläraý biziňki boks däl biziňki bdaýaý. How ini sen kandidat master düdüdiň nauk Ýoklaý olady Mamaş postsowetde deputatga Mamaşa berdi. Mamaşyň özi üstün menä gitjek galdy. Haw inim sen türkmen ogluna ýumruk ýaly ýeseň bir stadion negr näder. Aý garabaksyň azabermesin ynha kinişgesi inede balagy menä gitjek. Ýok. Balkana bardy ýok, Agala geldi ýok, Mara geldi ýok, Lebapda ýok, Daşoguzda gidene tabşyrdylar. Owallaň, gaty çalylyp geplemeýän bolsa, garagalpagam bolsa alyp gaýtdy. Ýok. Aýtdylar, şu pelwert gapdalda, Halaç tarapda bir kitansa bolmaly, Bambeý çadyr, bu toý gylap ýören. Öňki agşam Rejep agalaň toýundan tutulmadyk gäletler şulary görüň diýip. Be, şolaň bir adyny-familiýasyny alalymy, bul-bul akmak pullar, galplyk pullar. At familiýa gerek däl ow oba dil maşyn girdi özleri çykýa öň.